ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa mwihoko tv na ngakunyita ugeni makiria thiini wa tabarira ya mwihoko mweru haria tukoragwo tugicemania nawe ngakumathira andu aingi ngakumathira ona maundu mangi maingi na muthenya wa muthi thiini wa studio citu ni tucereirwo ni mugeni na ni ukorwo ukimenya ni mugeni wa muthemba uriku ona to uguo tu ukorwo ukimenya kiria gitumite tucemanie nake Karibu. Asante. Ah, no nyende ũrore kamera ĩno wĩra mwĩroreri wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Patrick Ang'ethe Mwangi. Patrick Kang'ethe Mwangi. Mm. Patrick Kang'ethe Mwangi umĩte kũ? Niĩ nyumĩte njikaraga mwena wa Kakamega. Mhm. Kũu nĩkuo ngoragwo. Aha. No mũciĩ nĩ na gũ- nĩ na gũkũ Mũrang'a. Oh, mũciĩ nĩ Mũrang'a. Mũciĩ nĩ Mũrang'a. Ah, no nyende ũkorwo ũkĩra mwĩroreri kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo tũgĩcemania nawe, ũndũ ũrĩa tũrenda gũkorwo tũkĩarĩrĩria na ũndũ ũrĩa tũrenda gũkorwo tũgĩetha kĩhonia kĩaguo. Niĩ kwambĩrĩria biũ ndĩ mũkenu tondũ nĩ ngoretwo ngĩciria ũhoro wa, he mwana wakwa worire, he mwana wakwa worire wĩtagwo Raymond Mwangi, na orire e na gũkũ mwena wa Thĩka. Rĩu nĩ nyendaga kũmenya tondũ nderirwo nĩ orire na ndirĩ ndamenya, tũgĩbuatana media, tũgĩkĩra kĩrĩa social media-inĩ, arata, no mwana ndarĩ oneka nginya ũmũthĩ rĩu nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ngenete nĩ gũka ũguo nĩgetha tuone okorwo no tũ- tũhote gũkinyĩra mũndũ atũteithie tuone mwana witũ mwĩrorei nĩ wakĩigua mũndũ ũrĩa twĩnake mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa ithe wa Raymond Mwangi kana mwana ũrĩa worire na njĩra ya kĩriga na nĩwe tũrakorwo tũgĩetha kĩhonia ũrĩa mwana ũcio angĩkorwo agĩcokera aciari ake akorwo agĩcoka na mũciĩ ithe wa Raymond Nĩ twakorirũo kana nĩ tũkoretwo tũkĩgeria gwetha kĩhonia ũrĩa mwana waku angĩoneka. Na mbere ya ũguo no nyende ũkorũo ũgĩtũtaarĩria tondũ nĩ twakoretwo tũkĩaria na mũndũ ũgwĩtwo Gladys, kana nĩwe nyina wa mwana, na agĩtwĩra nĩ akorirũo agĩtũtaarĩria ũrĩa gwathire na ũrĩa mwaikaranĩtie na gũgĩcoka gũgĩthiĩ ũũ, tugaga mĩciĩ nĩ ndogo gũtiagaga haha na harĩa, mũgĩgĩcoka mũgĩgĩtigana na mwana agĩtuĩka nĩ ora. Hihi no ũkorũo, no ũtũtaarĩrie mwana ũyũ orire na njĩra ĩhana atĩa? Wa mbere biũ twatigana, twati- twa- twa- twaremanwo biũ gũikarania nake tondũ tũtingĩ- tũ- nĩtwaremanirwo-rĩ, athire na mwana tondũ mwana arĩ mũnini. Baada ya muda fulani nĩnda- nĩndaiguire atĩ mwana nĩora. Na akĩhũrĩra akĩnjĩra mwana nĩora. Na niĩ ngĩmwĩra- ngĩmwĩra ndirĩ ndirĩ na information ĩyo yothe ya kuga atĩ nĩnjũĩ kũrĩa mwana arĩ kana ndĩ nake. Ndiũ- na ndiarĩ- ndirĩ na- ndiarĩ na ngoro ĩyo atĩ ya gũthiĩ kũmũtunya mwana atĩ njoe mwana. niĩ nĩ njũĩ ona mwana ena nyina e sawa rĩu nĩkĩo gĩkeno gĩakwa rĩu rĩrĩa gwatuĩkire mwana nĩ orarĩ niĩ ndietĩkirie ũhoro ũcio tondũ nĩndafi- nĩndafiraga kaũndũ thĩinĩ wa ngoro yakwa mwana wakwa ndorĩte ndaigua nginya thaa ici nĩ njiguaga kaũndũ kau Nĩ- wĩna mũhaka mwana waku harĩa ndorĩte Esau. harĩa arĩ e sawa piũ Aha. e sawa piũ harĩa arĩ nĩ harĩa tu itangĩmenya nũ ũngĩnjĩra harĩa arĩ rĩu rĩrĩa anjĩrire mwana nĩ orarĩ Ndindu mame ndina kuria kakamega ati mundu ingihota kuririria njimenye uria gwathire tondu na ndina namba cia andu ao ndingihota kumuria ndimurie uria gwathire nake akinjira ri njira iria anjirire nayo nitamakite riu anjirire na anjirire na njira ingi yani ndingihota ndianyitire wega riu ngikira riu my brother uyu witagwo Sam Mash ri Sam Mash niwe wambiriirie Akiuga aca. Your Reke- brother. My brother, ũyũ Sam Mash. Akiuga no nginya ang'ang'ane biũ ũrĩa ekũhota. Akĩng'ang'ana biũ agĩkĩra akĩamba agĩprint mbica ya mwana agĩkĩra namba ciake na namba yakwa na namba ya mami wa mwana. Ĩyo nĩyo twa- twacambazire media-inĩ. Twacambaza biũ tũtionire kĩ tũtionire tũtionire kĩ tũtionire anja. After hau rĩu nĩguo rĩu ndacokire ngĩigua atĩ nĩ mũreka atĩa, nĩ mũteithagĩrĩria andũ maũndũ ta maya na magabaurwo. Rĩu rĩrĩa my brother ndonire, ndonire my brother akĩnjĩra atĩ nĩ wega naniĩ njĩkwo atĩa, njuge ũrĩa, at least ũrĩa njũĩ na ũrĩa, ũhoro ũrĩa ũĩ wĩgiĩ mwana Mwana waku. ũcio, ĩĩ. Aha. rĩu ningĩ ndĩrakwĩra niĩ kuma mau auma gwakwa, ma- macoka na gũkũ, rĩu kuma hau, kuma hau niĩ nĩ story ingĩ ndaiguire atĩ mwana nĩ ora tu. na kuma hau rĩu hatirĩ hatirĩ kĩndũ kĩngĩ njiguĩte kĩngĩndĩithĩrĩria menye ekũ tiga rĩu mami wao ake- angĩka atĩa na no ũkene ũngĩona mwana waku niĩ ona ti ndĩmuone ingĩigua e sawa na mena nyina no ngene mũno ũngĩmenya harĩa arĩ na ũmenye mwana ece e safe niĩ ndirĩ na thĩna nĩma nĩ kuonania nĩ wendete mwana waku kuona atĩ mũtiraikarania hamwe na, na nyina wa mwana na no ũrakinyĩra gũtigĩrĩra atĩ mwana waku kana kũmenya mwana waku harĩa arĩ e sawa ũguo nĩ kuonania wendo ũcio wa mwana ũrĩ oho Niĩ nyendete mwana wakwa mũno ndĩmwendete ona nĩmenyaga rĩmwe ndĩ- kũrĩa ndĩ ndutaga wĩra na kĩyo mũno na tondũ tondũ ona- ona- tondũ ona ndĩna ciana ingĩ igĩrĩ rĩ acio makũ- makũraga ndĩrenda makũre makĩmenyaga me brother yao no ndakoragwo kũ ndakoragwo ndikaraga nake no nake onake kũrĩa arĩ amenyage e baba wao na andũ ao tondũ nĩkĩo rĩu ũrona ona my brother nĩngenaga mũno akĩhusika na maũndũ ma gwetha mwana ũyũ wakwa tondũ niĩ he handũ hakinyire ngĩrĩ- ngĩ- ngĩrũgama tondũ O nawe ũngĩrwo atĩ mwana nĩ ora tu na ona ndwĩrĩgaine nake, ndwĩ- ndwĩrĩga kũmuona. Na ndũĩ Ũngĩrwo- mwana ũyũ ora na njĩra Ĩĩ, ĩrĩkũ. kĩndũ ndĩ nakĩo gĩake tu nĩ mbica Mhm. kaumire gwakwa kaumire gwakwa ge kanini Koguo ona ndakoretwo akũmenya biũ. ndakoretwo amenya biũ Ona thaa ici angĩcemania nawe ndangĩmenya kana we nĩwe ithe kana nĩwe Ndangĩmenya- baba wao. ndangĩmenya Na rĩu mwana ũyũ rĩrĩa orire rĩ, ah, hihi nĩ wakorirwo ũgĩtarĩrio ũrĩa ekĩrĩte? In case ũngĩgĩcemania nake kana ũcemanie na mũndũ ũraiga mwana nĩorĩte nĩũkũigua agĩtarĩria ũmenye ũcio nĩ mwana wakwa. Niĩ kũringana na ũrĩa mami wa mami wa mwana anjĩrire nĩora-ĩ, nĩndamakire mũno tondũ ndi nginya ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndĩrahũra mbica ĩyo, ndirĩ ndahũra mbica ĩyo wega atĩ ũrĩa mwana orire tu. no ndia- ndia- ndia- ndiamũririe ciũria icio cia ũrĩa gwĩkĩrĩte tondũ kũ- kũrĩa ndĩ ndangĩkorwo na kuu nĩ wamakire ona ũkĩriganirwo nĩ kũmũria maũndũ ta macio. ndiamũrire maũndũ ta macio Mhm, rĩu no menya yakinya handũ ũkamaka nginya ũkarigwo njĩke atĩ nĩguo rĩu ngĩkira tu ngiuga ngai ateithie tu no ndabiraga kaũndũ thĩinĩ wa ngoro yakwa nginya thaa ici mwana wakwa e sawa harĩa arĩ na hihi nĩ mũ- kwa ihinda rĩu nĩ mũkoragwo mũgĩ communicate na nyina wa mwana kũmenya riboti ya mwana ĩkinyĩte ha ũhoro wĩgiĩ gwetha- gũcarania na mwana nyina nyina kana mwatigana gwathire ũguo mũndũ amwethaga kivi yake iona ũrĩa gwathire rĩ twatigana nake ũguo athiĩ rĩ nĩ ndakoragwo na kamũrigo kangĩ ngoro ngarigwo rĩu mwana wakwa arĩaga kĩ onakorwo nĩ twahĩtanire na nyina rĩ mwana agĩrĩirwo gũikara atĩa wega rĩu nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ- hĩndĩ ĩyo wĩra wakwa ndwathirĩte ũrĩa ndarutaga wĩra ndatũmaga kanyamũ mũico wa mweri karĩa ndamenyaga mwana nĩ egwĩka atĩ rĩu kuma rĩrĩa orire ngĩkira tu ngĩtukanĩrwo na ngĩrigwo ũrĩa ngwĩka no tũtiaragia ndingĩkũhe nĩ atĩ nĩ Koguo gũtirĩ tũhũranagĩra thimũ communication ikoragwo ho rĩu we na mũtumia. communication ĩrĩa ĩkoragwo ho nĩ sami sami my brother nĩwe ũtindĩkaga maũndũ maya to sami nĩwe leader wa family itũ rĩu nĩwe ũtindĩkaga kĩ maũndũ maya na sami agĩtindĩka tondũ niĩ aitũ nĩ gwetha mwana noneke rĩ ngaigua ndĩ ndĩ very comfortable na nimeridhika kwa roho yangu kama sami ndio arashughulika na maũndũ maya na ithuĩ nĩkĩo twĩ haha mwĩroreri tũkorwo tũgĩteithĩrĩria ithe wa Raymond gũcarania na mwana wake nĩ amu nĩ ũraigua atĩ nĩ ma ena wendo ũcio wa mwana kuona atĩ ona matigana na mũtumia No akoragwo akĩnyita itemi harĩ gwethana na mwana wake, na nĩkĩo twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩona kĩhonia kĩa mwana ũyũ. Na kũringana na ũrĩa twaririe na nyina wa Raymond kana nyina wa mwana ũyũ worire na njĩra ya kĩriga, nĩ akorirwo agĩtũtarĩria mwana ũyũ ekĩrĩte t-shirt ya white, short jeans ya blue na sandals cia blue. Kwoguo kũngĩkorwo nĩ wonete mwana ũyũ, o harĩa hothe arĩ, na toguo ithe wa mwana ũyũ arakorwo akiuga atĩ nĩ mwĩhoko wake na nĩ arĩtĩkia mwana ũyũ harĩa arĩ e save. O na niĩ ngĩhoka ũguo atĩ harĩa mwana ũyũ arĩ e save, na kũngĩkorwo hihi nĩwe wĩna mwana ũyũ, nĩwe woire rĩngĩ mwana ũyũ kĩ rĩngĩ kana ũngĩkorwo na mwana ũrĩte ndũramenya nĩ waku, ndarahota kwaria, ndaramenya kuga kwao nĩ kũ, ũkĩoya mwana ũyũ na ũkĩmũiga nyũmba gwaku, Aciari ake nĩ marethana nake na nĩ gĩkeno kĩa mũciari gũkorwo makĩmwona. Patrick kana ithe wa Raymond nĩ twakorirwo tũkĩaria na nyina wa Raymond kana Gladys agĩkorwo akĩndarĩria ũhoro wĩgiĩ mwana ũcio wĩtwo Raymond na agĩkorwo akĩnjĩra ũhoro ũrĩa kana hihi marĩa akoretwo akĩgerera gũtigĩrĩra nĩ ona mwana ũcio na nĩ akorirwo akĩnjĩra nĩ harĩ mũndũ wamũhũrĩire thimũ ĩtuĩke CID akĩmwĩra nĩwe mwana wake harĩa arĩ no ambe amũtũmĩre ciringi magana merĩ na akĩnjĩra atĩ onawe wĩ ta baba Raymond nĩ akorirwo agĩkũhũrĩra thimũ hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria hau ũtũthethaũrĩre wega ũtwĩre nĩ atĩa gwathiaga na mbere niĩ niĩ ndĩ hĩkaĩkainĩ ici cia gwetha mwana rĩ he mundu ahurire thimu na tondu ndari na wendi ucio muno kumenya ka information tukamwona mundu ucio akinjira ni hindi arathi ndini anjirire anga arathi ku ku gwa children's tondu a- ati mwana wakwa airirwe children's home nyakorirwo gikora ni anjirire mwana wakwa chi- ndanjirire ni iriku anjirire o uguo tu akinjira no tondu ni ni ku- ni he kundu arathi ri ndimutumire magana meri nigetha nigetha athie arie na andu acio maga kuiguana ri atĩ at- amenye ũrĩa mwana ekũnginyĩra niĩ rĩu ndiamenyire wega ũrĩa gwathire no niĩ ngĩmũtũmĩra magana merĩ tondũ magana merĩ ti mbeca nyingĩ na ngĩra my brother Ah, rũciũ rũrũ rũngĩ rĩ ah, kĩndũ tha- kwĩ- kĩndũ thaa mũgwanjĩnĩ akĩnjĩra ndĩmũtũmĩre igana ngĩona rĩu igana O rĩ, mũthenya ũcio kana mũthenya mũthenya ũyũ ũngĩ. ũngĩ Aha. kwĩ thaa mũgwanja ina niĩ ngĩmũtũmĩra igana na kuma hau mũndũ ũcio ndoyaga thimũ yakwa ndaragia nani ngĩrigwo karĩ conman kana nĩkĩ no tondũ niĩ nĩ nĩndĩ ndadil na andũ aingĩ a- a ũkorakora yani andũ matarĩ straight rĩ ngĩihũrĩria ũcio arĩ mũkora Mm, na ndũ- ndũ- ndũ- ndiũĩ intention yake yarĩ ĩrĩkũ na ũngĩhũra nĩ ũrĩ wageria kũhũra thimũ ĩyo rĩngĩ nĩ ĩingĩraga nĩ kana ingĩraga ndĩcũnge? no ndoyaga na etagwo kiprono kiprono Eh. koguo na ndũmĩrĩri ĩrĩa kana hihi message ĩrĩa akorirwo agĩtũma ũrĩ o nayo e- ĩ- ĩrĩa ĩngĩtũmĩka ĩta evidence kũmũtũmĩra mbeca magana merĩ na igana rĩu Aha. Ndĩ- icio cingĩthũ- cingĩrutwo statementinĩ ciĩho Eh. koguo nĩ kuonania rĩngĩ nĩ mũndũ wĩna nĩ aroneka ena ka information kegiĩ mwana ũyũ no arageria kũmũthiũrũrũkia mũndũ ũguo. ũcio no nginya akorwo na ka information tondũ anjĩrire atĩ ahũrire nyina wa mwana akĩmwarĩria ũru nona ati ati thiku ici ndoyaga thimu yake akimaratania mwaririe uru ni horo ucio ngika atia ndiafuatirire horo ucio ningi mutumire akirenda kumutumira kirendaga tondu na ingionire mwana uyu bado no ingierire nyina mwana ni eka atia mwana nĩ oneka eh akorwo arenda ikare nake ningi amutwarire mwana we ndũrĩ na thĩna ona angĩoneka thaa ici ikare nake we. ni ndina thina mwana akwa bora esawa bata nĩ ũmenye mwana e sawa Ba- bata nä menye mwana ä sawa na niä maå ndå marä a mothe ndäreka njikaga bangä ire mwana å cio wakwa kä må bango-inä wakwa koguo ingäigua ä sawa harä arä ingä korwo ndä na gä keno må Ah, na no nyende ũgĩkorwo ũkĩra mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya mwĩhoko mwerũ ũngĩkorwo hihi mũndũ ena information yothe ĩgiĩ mwana ũcio gwĩtwo Raymond Mwangi akorwo agĩkwĩra kana ũkorwo ũkĩra mwĩroreri ũrĩa angĩkorwo agĩkũnyita nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akuonithania na mwana waku kana nĩ wamenya harĩa mwana waku arĩ Niĩ ona mũndũ ingĩhoya mũno, andũ ingĩhoya mũno mandeithĩrĩrie mũno na matũteithie tuone mwana witũ, nĩ andũ a kuma mwena ũyũ wa gũkũ, wana gũkũ Gatũndũ. Tondũ ona kũu nĩ njũĩ kũu nĩ kũũrĩire, na mwana ũcio nji- ngoragwo ndĩna strong feeling mũno mwana ũcio arĩ ona kũu. Mangĩmenya, mangĩona mwana ũcio wakwa etagwo Raymond Mwangi rĩ, mangĩ- mangĩndeithĩrĩria tu akinyanĩre na nyina wao rĩ, ingĩigua ndĩ mũndũ mũkenu mũno. Na niĩ ũngĩenda kũnyona, niĩ ndikoragwo gũkũ, ngoragwo Kakamega.

150 65 87 nĩcokereo rĩngĩ 077 150 65 87 koguo namba icio cierĩ mũndũ angĩhũra nĩegũkũnyita ndangĩnjaga nacio ndangĩnjaga thengiũ mũno nĩ twacokia ngatho na nĩ mwĩhoko witũ ona ithuĩ atĩ harĩa mwana ũcio arĩ e safe na harĩa mwana ũcio arĩ ngai nĩ amũmenyereire na nĩ mwĩhoko witũ atĩ mwana ũcio ngai nĩ egũteithĩrĩria akorwo akĩoneka Koguo mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ya Mwĩhoko Mwerũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Mwĩhoko TV, ngacokia ngatho cia mwanya mũno tuma na mũthuri ũgwĩtwo Patrick kana nĩwe ithe wa Raymond ũrĩa ũkoretwo agĩcarania na mwana wake na nĩtwakorirwo tũkĩaranĩria na mũtumia kana nyina wa Raymond nĩwe Gladys na nĩakorirwo nake agĩtũtarĩria rũgano rwĩgiĩ mwana ũcio na nĩkĩo no ũmũthĩ tugire tondũ mwana nĩ wa aciari erĩ tũiga ona baba tũtikũmũtiga na thutha tũkorwo twĩ nake onake akorwo agĩtwĩra ũrĩa angĩenda gũteithĩrĩrio harĩ gũtigĩrĩra mwana wake nĩoneka Na kũngĩkorũo hihi nĩ ũragerera maũndũ maritũ, he kĩũndũ wanagerera na ũgacoka ũga succeed, ũndũ ũngĩhota kũũmĩrĩria mũndũ, kũngĩkorũo hihi rĩngĩ nĩ mwana waku worire, maũndũ ta macio, nĩ tũkoragwo tũgĩ cover kana hihi tũkĩaranĩria na andũ ta aya, na no ũtũkinyĩre kũgerera namba ĩno nĩguo tũmenye ũrĩa tũngĩgũkinyĩra, 0724964844 kana nĩyo 0724964844. Ĩyo nĩyo namba ĩrĩa ũngĩtũkinyĩra nayo nĩguo tũhote gũgũkinyĩra. Tũhote kwaranĩria nawe, tũũmanĩrĩrie rũgendo-inĩ, tũkorwo tũkĩetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa ũragerera, na mũndũ angĩgwĩtia mbeca tũtirĩhagia, nĩ amu ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ thĩinĩ witũ na nĩkĩo tũkinyĩraga we wĩna maũndũ ũragerera maũndũ maritũ tũgatuĩka wa kwaranĩria nawe. Tuonane mũthenya ũngĩ, Ngai wa muoyo akũrathime.